Selâm aleyküm, sayğılı dostlar! Lâle telekanalımızda Aç oldum programmamızdan başlaymız. Mennen beraberlikte bugün yardımcılarım olacaqlar. Olar em laf etecekler, em aş pişirecekler, qısmet olsa. Safiye, Arslan ve Meryem. Hoş keldiñiz! Selam! Ne içün boş keldiñiz?

Aysıp baqıñız, ortadan ekige bölemiz, ikiniz doğrarsıñız. Ben doğraycam. Sen biber doğraycasıñ. Sen daa kiçkenesiñ. Men de em balaban. Yahşımı? Kem mülkün endi? Kipçi. E, mülkün. Endi doğramağa mümkün. Men saña yardım eteyim, açıp bereyim, yahşımı? Sen içinden baq, urluqlarını çıqar endi. Çıqar urluqlarını, temizle urluq. Yoq, pıçaqsız, Arslan, pıçaqsız, lütfen. E, men qorqam, elçilerni kesersiñ dep. Mana, doğru. Arslan, sen ep birer-birer çıqarasıñ onıñ urluqlarını, e? Baq, birer-birer degil, baq, mına böyle. Op, op. Ana, kördiñmi? Ekinci biberni de men saña şimdi ortasından açıp bererim. Yahşı? Çöpçe. Men ise nabısautımıznıñ içine üç dane yımırtanıñ, sütni ya da işingen qaymaqnı qarıştırmaq kereksiñiz. Bizde bugün işingen qaymaq. Süt qoşamız.
Men bitirdim. Maşşalla!
Endi, qani bunda gül köşecigine qoy, endi pomidor doğraycasıñ, yahşımı? Kim yırlamağa bile? Men.
Men. Er kes bilemi? Men bilem. Sen bilmeysiñ. Safiye bile, e? Arslan da bile yırlamağa. Ne yırlaysıñ sen, Arslan?
Video aytmasın. Ne içün? Olmay. A? Olmay. Olmay? Yahşı, tatası ayttı, olmay, demek olmay. Men- Nasıl onu kesmegen? Yana. Mümkün men yıra. Kommentarlar.
Mümkün.
Qana mümkün endi Sofiya yırlasın, biz diñleyik, e? Tomağaçıq, tomağaçıq et. Yırlamağa men sevem, yırışıtem, sevinem. Diñleñiz, men yırlayım. Yırlayım ve oynayım. Yatqanda yırlayım, turğanda yırlayım, bayramda yırlayım, yırnen men ha yırlayım. Maşşalla Safiyege! Kim ögretti saña bu şiirçiqni? Men özüm ögrendim. Özün ögrendiñ? Da, oqup ögrendim. Maşşalla! Yevmenmen hayırlarım. Menim tavam pek qızdı. Onıñ içün azçıq ateşni eksiltemiz. Ve eger siz azır olsañız, men qavurmağa başlayım. Siz yetiştirecesiñiz maña doğrap? Aşçılar! Yoq. Yetiştirecesiñiz? Yoq. Baqıñız, Arslan nasıl doğray, maşşalla. Ana, başladıq omletni qavurmağa. Men ise şimdi tavuq etimizni omletimizniñ üstüne tizip çıqam. Ana, qızlar, şimdi siz yetiştirmesiñiz. Arslan bizde kiçik. Men yetiştirim.
Yetiştirdiñizmi?
Maşallah! Yoq, siz yetiştirmediñiz, çünki tarahotıñnı daa doğramaq kerek. Toqta, toqta, men şimdi olarnı yuvdıq. Mına böyle etip men kesip bereyim sizge ve ortadan bölemiz, yahşımı? Şimdi men pomidornı alarım. Mana, men şimdi alacağım pomidornı. Yahşı. Sabır etiñiz, men etni alayım, yahşımı? Qana, qana, qana, qana.
Ketmedi nasılğa? Qana, yoq, o pek güzel doğray, qorqma. Bir şey olmaz, o güzel doğray. Ap! Kim bar mında? Ku-ku!

Arslanım diye degenesiñ? Maşallah qızlarğa. Qani bizge endi biber kerek, Arslan, alayımmı?
Menim çipçelerim.
Endi pıçaqnı qoyuñ. Qoyıver. E? Ya bunı? Ne, men şimdi alacam. Men başta şimdi... Maşallah, Arslan, sanki monı kerçken de adam degil, Arslan aşaycaq. Balaban, balaban etip doğrağansıñ. Şimdi, qızlar, qani, yardım etiñ soframıznıñ üstüni ciştirmege.

Aha, mına böyle! Pitalar doğrasalar, er kes ağlay eken, e? Siz ağlaysıñız? Men ağlayım. Soğan doğrağanda ağlaysıñız? İyi.
Qana, men pomidornı tüzeyim şimdi. Bizde soğan yoq. Biz biber qoştıq. Endi pomidor. Aslında episini qarıştırsaq da olur edi. Lâkin balalar çalışqanları içün men olarğa tiymedim, e, yavaş-yavaş. Baqıñız, bu pomidor pek çoq olacaq, çünki bizim omletimiz soñ ekşi olacaq. Onıñ içün men tepsi etem, episini qoymayıq, yahşımı? Onı aşarıq. E, soñ aşarıq. Mına, taraq otu. Mennem de az.
Yoq, sen taraq otnen soñ üstüne yaraştıracamız, yahşımı? Yaxşı.
Qapaqnı qapatamız. Bir qaç daqqa biz onı bekleymiz, şimdi soframız üstüni cıştıracaqmız. Epimiz beraberlikte mında şeñlenecekmiz, oynaycaqmız ve omletimiz pişkenince bekleycekmiz. Yaşımı? Imm, baqıñız nasıl qoquy!

Qoqulı oldı, lâkin men lezzetini bilmeyim. Eminim, pek lezzetli olğandır, e? Begenesiñiz? Endi özüñiz yaparsıñız? Tek ateşnen oynamañız, yahşımı? Na? Sağlıqlaşamız endi seyircilerimiznen. Dostlar, biz oynadıq. Bu studiyada şeñlendik, omletni de pişirdik. Endi bizge ayırılğan vaqıt bitkenini duymay qaldıq. Sağlıqlaşmaq kerek eken. İlerideki yayınlarımızda körüşkence sağlıqnen qalıñız. Epiñizge aş tatlı olsun!
Qani, endi kesip bereyim sizge? Eee, amma o sıcaq.